Hemmäňize salam. Täze bir AutoCAD wideomyzda hemmäňizi hoş gördük. Men Ataş Mämedow. Bu gün siz bilen array buýrugyna başlarys. Has dogrusy arraylere başlarys. Şu ýerde görýän Rectangle, Path we Polar Array buýruklaryny göreris yzygiderlik boýunça. Yzygiderlik boýunça däl, Rectangle-i, Polar-y, soň Path-i göreris. Array bize düzmek manysyna gelýär türkmençesi. Islendik bir obýekti köpeltmek isleýän ýagdaýymyzda X ugruna ýa-da Y ugruna ýa-da bir islendik bir töweregiň bir şaryň töwereginde biz şony köpeldip bilýäris. Islän sanymyzy berip bilýäris, islän arasyna ýolumyzy berip bilýäris, ölçeglerini biziň özümiz berip bilýäris. Bu gün biz diňe rektangly göreris. Gaty gerekli bir funksiýalardan biri. Size şeýleräk bir mysal getireýin. Meselem, Sen enter diýdim. Bir sany bir circle çyzmak isleýän. Radius näçe bolsun? 10 bolsun. Men şu circle-y belli aralyklar bilen kopýalap bilýän meselem. CO enter diýdim. Islendik bir nokatdan, ýa-da islendik bir nokatdan tutup men şuny ortamada maçan ýagdaýynda gelip arasyna 20 berip 20 enter deyip soň 40 e, enter deyip soň 60 enter deyip bir-biri bilen şular ýaly yzygiderlikde kopýalap bilýän. Ýöne hawa men ýokaryk tarapa kopýalap bilýän. Ýöne men şu çyzgynyň ýokarsynda diýen şolar ýaly çyzgy isleýän, e, circle isleýän. Onda näme etmeli? Ýokary kopýalap ýene täzeden şu tarapa kopýalamaly welin, bu meň üçin gaty agyr bir iş, kyn, artykmaç zähmet menden talap etýär. Escape basdym, Ctrl Z diýdim. Şu ýerden Array-e göni basyp girip bilersiňiz. Gysga ýoly Are. Ýöne ha üns beriň, array diýen ýagdaýymyzda diňe şu ýerden rectangle array-e girýändir, birinji array-e. Eger polar array gysga ýol bilen girmek isleseňiz, array polar, has dogrusy, dowamyny biz ýazmaly bolýar. Geldim, rectangle array saýladym. Maňa select object diýýär. Köp etmez sen obýektiňi saýla diýýär. Men geldim saýladym. Enter diýdim. Enter diýen ýagdaýymda, bilýän bolsaňyz, Hatch buýrugyndaky bolşy ýaly, şu ýerden maňa goşmaça urup täze menýu geldi, Array Creation. Şu ýerden maňa näçeräk ölçegde köpeltme sen näçeräk uzaklykdan näçe sany, näçe sütün, näçe setir görnüşinde köpeltme sen sorýar. Şu ýerde Rectangle biziň köpeltme tipimiz ýazýar. Şu ýerde Columns biziň sütünlerimiz bolýar. Şu ýerdäki bir, iki, üç, dört sany berlen sütün. Meselem, men yzygiderlikli aralary on bäş, on bäş diýmäýin-de, ýa-da on bäş diýeýin, on bäş millimetr bolan ýigrimi sany ýa-da on sany iki setir Köpeltmek isleýän şu circle-ymy. Geldim şu ýerden men sütünlerini salap bilýän. Meselem näçe santyn bolmak isleýän. 10 santyn diýdim. 10 enter ýazdym. Arasyny näçe bolmasyn isleýän. Gelip gören bolsaňyz men 10 ýaz enter diýdim soň täzeden aşaky bitwine geçen ýagdaýymda ýa-da islendik bir ýerik klikleýän ýagdaýymda Şu ýerde dinamik görnüşde maňa netijesini görkezýär. Meň bilen has üznüksiz habarlaşýar. Menden habar alyp has çalt maňa habar berip bilýär. Autocad dinamik işleýän bir programmadyr. Between arasyndaky uzaklygy saýlap bileris. Meselem, circle-myzyň radiusyna biz näçe diýdik? On diýdik. Phi-si näçe bolar? Ýigrimi bolar. Şu ýerdäki between-i Üns berseňiz, şu nokadyndan başlap, birinji töweregiň şu nokadyndan başlap, ikinji töweregiň şu başlanyş nokadyna çenli aralygy alýandyr. Meselem, şu ýerde onluk bir sany Şu radiusy on bolan ýagdaýynda galan radiusy, at dogrusy fisi ýigrimi bolar. Şul aralygy hem şu radiusa deň, barabar bolan, meselem, onluk. Şul arasy otuz. Isleseňiz gelip ölçäp göreliň. Close array diýdim. Dimension-dan ölçesek, linear diýdim. Şu nokat bilen şu nokady ölçe diýen ýagdaýymda görşüňiz ýaly otuzlyk bir ölçeg bar. Esasy üns bermeli zadyňyz şol aslynda. Gelip ereýimiň islendik obýektiniň üstüne kliklän ýagdaýymda täzeden şu ýerdäki ereý menýusy açylýar. Otuz diýip bilýäs arasyna ýa-da Biz jemi şu nokat bilen şu nokadyň tutuş uzynlygyny hem berip bilýäris. Meselem, biz arasynda otuz diýen ýagdaýynda we on sany sütün bolandygyna görä, ikisiniň köpeltmegi iki ýüz ýetmiş bolardy. Eger men kolumn sütünleriniň sany standart galsyn, on bolsun, ýöne men şuny iki ýüz kyrka sygdyrmak isleýän diýen ýagdaýymda, gelip men şu ýerik iki ýüz kyrk diýip bilýän. Iki ýüz kyrk diýen ýagdaýymda şu ýerdäki bitwin üýtgär. Enter diýdim. Ýigrimi alty ütyn, näçe? Alty müň alty ýüz. Altmyş ýedi ýaly bir şu wagt şu çyzgylaň awtobus obýektleriň circle-laň arasyndaky şu nokat bilen şu nokadyň arasynda bir uzaklyk bar. Geldim täzeden näçe diýdim otuz enter diýdim. Rows setirler diýmek bolýa. Şu ýerde 3 sany setir, men 2 sany setir tıklaýan, 2 enter diýdim. Geldi, 2 sanysyny getirdi. Arasyny hem Ýa men otuz bolmasyn isleýän. Hawa dogry. Şu ýerdäki Rowsdaky otuz hem şu ýerde gören bolsaňyz iki sany bitwin bar. E, bu bitwin aslynda sütünleňki, bu bitwin hem e, setirleňki. E, şu otuzy men üýtgeden ýagdaýymda. Sen hem kyrk diýdim e, arasyna. Kyrklyk bir. Haturdy şul arasy näçe bolar? Ýigrimi bolar. Şu nokatdan başlap, şu nokata çenli. Haturdy şulaň arasynda ýene bir circle tygar ýalyrak bir uzaklyk bar. Edil şu sütünlerde bolşy ýaly, biz totaly hem ýazyp bilýäris. Meselem, şu ýerde näçeden iki sany setir bolanda, üçüň aslynda jemini hem bitwin bilen bir berýär. Biz aslynda sete sany üýtgeden ýagdaýymyzda, meselem, jemi segsen, arasyndaky uzaklyk hem kyrk ýaly görnüşde gelýär. Geldim, iki diýdim. Ýa-da men şulara ykrar etmek isleýän diýen. Başga Levels ýa-da properties-e geçmän käkdi aýdaýyn. Iki enter diýdim. Aýdaly men hawa dogry şu sag tarapa hem ýokaryk men köpeldip bilýän. Eger men aşak ýa-da çep tarapy köpeltmek isleýän ýagdaýymda şu x ugrunyň we y ugrunyň minusly tarapyna köpeltmek isleýän bolsam şu ýerde men arasyny minus diýip aşak tarap men öwrüp bilýän ugrumy. Şu ýerik gelip enter diýen ýagdaýymda aşak tarap gaýtdy we şu ýerik men üç diýen ýagdaýymda aşak tarap hereket eder. Şu otuzyň öňüne hem gelip men aýyrmak minus goýan ýagdaýymda enter diýdim çep tarapa tarap hereket etdirdi. Ctrl Z diýdim, Z diýdim, Z. Ýeti. Geldim. Enter diýdim. Şu ýerde ýene bir bölüm bar. Levels bölümi. E, levels şu ýerik men gelip bir sany e, 10 ýazdym. Enter ýazdym. E, görýän bolsaňyz, e, reňki biraz goýuldy. Ýöne esasy şekilde görnüşde bir üýtgeşme ýok. Şuny ýatdan çykarmaň. E, biz häzirlikçe iki ölçegli çyzgy çyzýanymyz üçin x we y ugurlaryna Çyzýan çyzgylarymyz bize görünýär. Zädäkiler bize görnenok. Eger biz muny üçünji ölçegde hem, üçünji tarapdan hem görmek islesek, Shift bilen mausymyzyň scroll topuny ikisini bile seredip, basyp, şular ýaly görnüşden hem, üç ölçegli görnüşden hem biz görüp bilýäris. Şular ýaly, meselem, näçe ýazypdyk, on ýazypdyk, şu ýerde bir, iki, üç, dört, Bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz, on sany şu ýerde gatlak bar. Meselem, on bäş diýen ýagdaýymda has köpeldi. Görýän bolsaňyz. Jemini men näçe bermek isleýän? On bermek isleýän diýende has bir-birlerine ýakynlaşdy. Gysgarak, gysga çekseň şeýleräk, levels iki ölçegde biz hiç hili ulanamzok levelslary. Üç ölçegli çyzgylar çyzmany hem belki görsek, ulanyp bileris. Gysgaçarak şeýleräk. Geldim. Escape basyp ýa-da şu ýerden close array diýip ýapyp bileris. Close array diýdim. Geldim. Delete basyp boldum. Meselem men bir sany bina çyzmak isleýän. Meselem, bir elipga jaý çyzmak isleýän, öňden görnüş görün şeklini. Sen gurna kody saýladym. Näçe bermek isleýän? Meselem, Ýigrimi ýüzlük bir reklama çyzmak isleýän ýigrimi otur ýüz diýdim. Has üýtgeşigräk edeli ýigrimi birazjyk kiçiräk bolýan ýaly. Resi enter diýdim. Şunu göz saýladym. Ýa-da ýigrimi altmyş diýeli. Ýigrimi otur altmyş enter diýdim. Geldim, ýakynlaşdyrdym. Men şu e, binama, meselem, şu ýerik men näçe diýdim jemine 20 diýdim. Şu ýerden biraz çek. 2 e, git. Ýokary çyk. E, näçe çyk? Bäş çyk. Git şeýleräk. Dört git. Şu ýeri geldi tamamla. Meselem men bir gapyny çyzdym şeýleräk. Binany. Şu ýerden gelip men midpointdan bölüp hem bilen. Iki açylýan gapy bolsun size. Şu ýere gelip men C enter diýdim. Senik bir nokada gelip Meselem, ikä üçlük bir penjire synmak isleýän. Iki otur, üç diýdim, enter diýdim. Şu ýerde görýän bolsaňyz, geldim, saýladym, tutdum. Bir minut. Geldim saýladym. Me enter diýdim. Şuna kody gelip şuna kody tut diýdim. Soň ýene enter diýdim. Şuny çyzgyny saýladym. Has ölçegli bolmasyny isleýän, belli bir uzaklykda bolmasyny isleýän. Meselem, inin näçe diýdim, 2 diýdim. 4 içerde bolmasyny isleýän diýen ýagdaýymda, 10 ýokaryk, 4 içerik diýsek. Enter. Şuna koddan tutdum. Näçeräk bir hereket etdirmek isleýän. Meselem, on git diýdim. Ýene enter basdym. Şol gelin saýladym. Ýene enter diýdim. Şuna kodlanyp tut. Şu tarapa näçelik git? Bäş git diýdim. Bäş biraz köp boldy. Hä, iki üç diýeýin. Enter. Polar array bilen men şu e, penjirämi şu ýokarky üçegime çenli, şu ýokarky jaýyň depesine çenli e, köpeltmek isleýän. E, meselem şu tarapa 4 diýdim, ýokary hem plança git diýip men görüp bilýän aslynda. E, geldim, array enter diýdim. Geldim, saýladym. Enter basdym. Rektangl diýdim. Şu ýerde görýän bolsaňyz biz şular ýalak bir zat edip bileris. Şu nokatlar bilen biz näçe bermek isleýändigimizi şu ýerden biz görüp bilýäs. Meselem şeýleräk bermek isleýändim. Çepe. Ýa-da şu nokatdan saýlap iki tarapa hem hereket etdirip bilen şular ýaly görnüşde şeýleräk. Geldim şu nokada çenli ber diýdim. Arasyny biraz açmak isleýän e, sütünlerimiň, meselem, e, jem 12 däl-de, 13 e, bolmasyn isleýän diýdim. Biraz iki tarapyna görä simmetriýa almak isleýän, ikisiniň ortasynda bir ýerlerde bolmasyn isleýän. We ýokary kem içeräk 4,5 45 meselem 47 diýsem,

Geldim, täzeden saýladym. Galan birki sany şu ýerdäki buýruklary bar. Base pointy geçeýin. Base point aslynda base point şu bir başlangyç nokady bize saýlamana ýaraýar meselem. Şu nokat diýen ýagdaýymyzda biziň şu ýerdäki base pointimizi geldi şu ýerik sazlady. Edit source asyl ulanýan obýektimizi üýtgetmek isleýän ýagdaýymyzda, meselem, şuny üýtgetmek isleýän diýin. Asyl obýektiň adyny şol başgasyny men üýtgetýän diýin. OK diýdim. Maňa soraýar aslynda, hakykatdan hem üýtgetmek isleýän çynyňmy diýip soraýar. Men hawa diýdim. Geldim şuny. Şular ýaly bir görnüşe getirdim. Ortamod, ortamod ýapdym. E, men şular ýaly bir e, ýagdaýa getirmek isleýän penjirämi. Şu, meselem şular ýaly e, bir penjire barmyş diýeli. Şu tarapdan açylýarmyş tutawaç, şu merke, şu ýerräkdemiş. Amana. Şu ýerde görýän bolsaňyz, şular ýaly bir ýagdaý bar. Meň ýekeje üýtgeden obýektim, dörtburçlugym, beýlekiler hem şoň bilen bile üýtgedi. Bu ýerde şular ýaly bir zat bar. Men gelip asyl şu ýerdäki esasy dörtburçlugymy üýtgedeýin ýa-da islendik bir dörtburçlugy üýtgedeýin. Şular bir-biri bilen gönüden-göni aragatnaşykda. Bular grup ýaly özüni alyp barýar. Birini üýtgeden ýagdaýynda hemmesi hem üýtgeýär. Biz ony üýtgedip bilýäs aslynda. Bilýän bolsaňyz, laýnlary bagyşlaň. Polilaýnlary laýnlara, laýnlary polilaýnlara öwürmekde siz bilen Save Changes diýdim. Explode buýrugyny görüpdik. Geldim, saýladym. Ex. Sen diýdim. Explode diýdim. Ve gelip men şu yerden e, bir çizgini saýlan ýagdaýymda şu çizgini men gelip e, indi üýtgetsem hem beýlekileri bilen e, bilelikde hereket eden kontrol Z, kontrol Z diýdim. E, explode hem yzyna aldym. E, şunuň ýaly görnüşde array e, hereket etdi. Reset Rate yzyna gaýdyp getirmek üçin, awtobusy şu ýerdäki maglumatlary yzyna gaýdyp getirmek üçin Reset beren optionslarymyzy, beren sazlamalarymyzy yzyna getirýär. Replace hem geçdim, Close Array hem şeýleräk. Gysgaçarak rektangleri şeýleräk, indiki wideomyzda polary göreris, islendik bir töweregiň daş töwereginde, has dogrusy islendik bir merkeziň töwereginde köpeltmäni göreris. Indiki wideomyzda görüşýänçäk, hemmäňize hoş sag boluň!